Mae'r siediau ar ein ffermydd ni wedi newid cryn dipyn ar hyd y blynyddoedd, a phan mae'n dod i godi sied heddi, wel maen nhw'n dueddol o fod dipyn yn wahanol i'r hen sguboriau traddodiadol. Ac er bydde nifer fawr ohonoch chi yn dueddol ystyried codi sied hirsgwar arferol falle, sgwn i sawl un ohonoch chi fyddai'n mentro i godi sied yn debyg i hon. Dyma'r hyn maen nhw'n ei alw'n y 'roundhouse'. Dyw adeiladau fel hyn ddim yn bethau newydd wrth gwrs gan eu bod nhw'n dyddio'n ôl i'r oes efydd. Ond dyma'r ail sied o'r math yma i'w hadeiladu yng Nghymru, a'i chartre hi yw fferm Porth Mowr ym mhentre Llanon ger Aberystwyth. Dyma gartre Eifion ac Anwen Jones a'r teulu, ac maen nhw'n ffermio 320 o erwe i gyd. Wel Eifion ac Anwen, dyma hi'r sied. Beth oedd mor arbennig am y sied oedd yn apelio at e, chi'n gwybod? Wel un o'r pethau oedd y ffaith bod un dyn yn gallu handlo y da yn y sied ar ben ei hunan, yn dechnegol. Dim un dyn sy wrthi nawr, ond yeah. os bydde amser yn dod, pan bydde Eifion yeah. ar ben ei hunan, wedyn o'n i'n meddwl, wel, sa'n ni'n gallu cael set-up oedd e'n gallu dod i ben a heb o fi'n gofod codi o'r gwely. yeah.
Ydy mae bwydo'n haws oed, achos ydych chi'n gallu mynd rôl mewn cilch mewn ffordd yn chi? Wel, na'r idea yn iawn yw, yw ffido wagen, fe. Ond, um, Gormod o gost eto. Ar hyn o bryd ydy. Am y gwaith meistroli honno i gael bod chi'n mynd rownd mewn cylch yn deidi yn dod. Os, os. O'n i'n sôn am y, am y twll yn y twm, mae hwnna eitha trawiadol hefyd. Beth yw pwrpas y twll fel petai? Ventilation, fe.
Um, ar ddwrnod tawel nawr, um, y clos, mae'r ar yn mynd allan trwy'r to, mae'n tynnu A'r ffres mewn hwn yna. Beth yw'r defnydd, chymod, sy'n cael ei ddefnyddio i greu'r y canopi yma ar gyfer y shed? Rhyw fath o ganfas yw e, plastig polyurethane rhyw fath ar y, ar y wyneb. So mae fe'n Mae'n syndod o, o tuff, o chi da stretcho fe, mae fe'n... Newch chi ddim. Newch chi'n rhwygo fe. Chmod, uh... Ond mae'n para yn weddol? Wel, mae deg mlynedd o garantí, ond mae, mae fe ar adeiladau yn Finland ers bron 30 mlynedd, a mae fe'n iawn, gwyddo nhw.
Yn wahanol i siediau arferol, does gan y Roundhouse ddim waliau. O ran lled y sied, wel mae'n mesur rhyw 30 metr, ac mae'n bosib i chodi hi mewn llai nag wythnos. Ar hyn o bryd mae Eifion yn cadw tua 130 o wartheg bîff a sugno, a Prydie Limousin, Aberdeen Angus a'r gwartheg glas Prydeinig sy'n ma fwyaf. A mae'n i Eifion mewn yng nghanol y shed i hunan. Yeah. Fan hyn mae popeth yn digwydd, da chi, yeah, da fi iawn, ie.
Yeah, yeah. Be sy'n fel arfer yn digwydd yn y rhan yma, da chi wedyn, te? Wel, fan hyn, os chi moyn handlo da, chi'n rhoi da mewn right. o'r pen, mewn i fan hyn. 'Na fe. A wedyn ma' 'na ddryse. A ma'r tân yn agor rownd rownd tu ôl gwartheg, dreifo nhw mlan mewn i'r crush a be' nw bynnag chi moyn neud a wedyn ma' nw'n do' nôl mewn yn ôl i'r pen wedyn. Felly ma' mae e wir i weud bo' chi'n gallu neud popeth ar ben 'ych hunan mewn ffordd os os os os ydych chi 'ma a bo' neb arall ar gael i helpu ma' modd i chi neud y cyfan ar ben 'ych hunan 'ma. Os os os os. Ie ma' hwnna...
Fy nghynt gyda dou berson suppose ond yy... Ie. ...ma' modd neud e. shwt y'ch chi'n gweud ma'r gwartheg wedi addasu i'r i'r math yma o shed wedyn dych chi'n gwbod achos ma' n- ca'l nw miwn a dych chi'n fod anfon nw i'r gwahanol ranne o'r shed... Wel ma' nw ma' nw wel fysa nw'n seto lawr ch'od yn strêt t'bod on'd yfe? Ie ma' nw yn eitha apus yma. Tro gynta achos bo' step 'da chi ddo' lan i'r pen bydden nw'n n- siŵr o fo' yn na ni agor drws a nw'n dod mewn syth. 'y ni'n gweld i fewn bod 'na wyth rhan yma yn y sied. Beth ych chi'n gallu neud gyda'r rhannau amrywiol 'ma wedyn? Chi'n gallu dosbarthu'r gwartheg ar gyfer dibenion penodol, ie? Ie, wel, ma' ma' i done fanna sy'n tywhau, a Ie. ma' ch'o' fanna ma' uh, neiryd cyflo, hmm. pen nesa wedyn ma' neiryd sy'n cael tarw, so ma' tarw mewn â nhw, so chi'n jyst gallu cadw nhw ar wahân. fel chi moyn, a newid nhw drosto wedyn fel, fel maen nhw'n dod i oedran a bethau. Un o brif amcanion y Roundhouse yw sicrhau bod lles anifeiliaid yn cael blaenoriaeth, yn ogystal â hwyluso gwaith y ffermwyr sy'n ei defnyddio nhw, ac mae yna hefyd fanteision amgylcheddol i'r sied. Beth o'n i'n deall am y math yma o sied hefyd, ar ddiwedd i hoes i, mae modd i chi ailgylchu'r siai, felly mae hwnna'n dda i'r amgylchedd mewn ffordd hefyd, yn dywi? Odi, um, na beth nhw'n gweud, uh, os fydde rhaid, allech chi, wel, bolt, wedi bolton so yma, allech chi, allech chi symud i, os oes rhaid, nhw. Symud i ran arall o'r ffarm mewn ffordd. Ie, yeah, ie. Yeah. Yeah, bydde, bydde dipyn o job i symud hon, yn bydde? Bydde. Bydde eisiau mwy na chi'ch doi. Bydde eisiau mwy na un spanner, siarad.
Oes yna anfanteision i chi 'di gweld te ar ôl codi'r sied yma? So ni'n meddwl unig anfantes, fel wahanol i sied arall, i chi'n chi gallu codi ddim ati, chi'n gwybod, i wneud un fwy. Na, dych chi'n gallu rhoi estyniad ar ni mewn ffordd, chi'n gallu gwneud ar sied ar... Na, na, fan lle mae hon, um, Mae'n eitha agored, mae'r gwynt a'r glaw yn gallu hwthu mewn o'r dwrnod gwael. So mae eisiau rhoi um, gale breaker lan uh, fan lle, chod, i, i ddal y gwynt gweitha ar e. Ie, yeah, beth yw'r ymateb i chi wedi cael yn lleol i'r siarad? Chi wedi cael pobl draw yma? O, mae lot uh, bod... Chod, yn cerdded lan, lan, i weld e. Yes, yes. Mae'n lyco fe. Yes. A mae ni wedi cael yn rhai yn dod i weld e fe'n grŵp, mm, fel, fel permwyr, yeah. yn dweud. Wel, fi'n meddwl bod hi'n bert. Falle bod chi wedi dechrau rhyw rhyw draddodiad newydd. Felly fydden nhw'n ymddangos yn ardal Ceredigion yma fel madarch y bobman. Mae sawl un di gofyn am twmpath, ond uh, o i'r fydde man.
Yn sicr, mae'r teulu yma ym Mhorth Mawr wedi torri tir newydd ar y fferm ac mae'r stoc yn amlwg yn hapus yn ei cartre newydd. Ac er na fydde'r math yma o deilad yn gweddi i bob ffermwr, i ffermwr fel Eifion, Mae wedi gweddu yn berffeth, gan sicrhau hefyd bod gwaith ar y fferm wedi dod dipyn yn haws.